Öňki aýdyşyň ýaly, ini özüni oppozisiýa diýýän, diktatorlyga garşy göreşýän diýýänler diktatorlygyň edil metotlaryny ulanyp, öz arasyna, hataryna goşulan adamlary eger bizden aýrylsaň, Bizi gollamaga kömek etmeseň, biziň adam sanymyzy azaltsaň, reýtingimizi düşürseň, peseltseň, seni diktatorlyga şugullarys, şikaýat ederis, satarys diýip gorkuzýarlar. Diýmek, onda bulaň özem eýýäm daşary ýurtlarda gorky režimlerini, gorky mehanizmlerini döredip hem berkidipdirler-dä, şeýlemi? Bu, elbetde, beýle. Sebäbi şu dogry gelip dur-da, bärde bulara kontrol edilýän, ýagny upravlýaýmy raketa diýýär rusçasy, ýaňky belli bir ugra urukdyryp bolýan raketa gerek bulara. Şo raketa kontroldan çykdygy zaman programmasy üýtgemeli-dä bularyň. Şol bir programma berilen programma bilen bu programma bilen işlemeli. Bu zatlara e, uzağa gitmeye gerek yok. Yankı iki san, bir sany ekstremist, soňam azat var. Ekstremist de oraz. Ekstremist ettiler. Yani e, ol olan hiç hil ekstremist hem değil vatanı söyen bir e, talip yiğit. Bu kontroldan çıktı. Ben görýän de yzarlaýan şu e, öň hemme kanallara giripdir, e, çykyş edipdir. Şu Röwşeniň kanalynda, Myrat Razzakowyň kanalynda ýaşlar bolup çykyş edipdirler. Batyr Oraz ýene näme, ýene näme diýip, şu gaz berýärler-de, aktiwistleriň gazyny ýetirip, soň hereket etdirýärler-de, çykarypdyr. Soňra Oraz birden çykdy-da, hakykatlary aýtmaly boldy. Aýtdy. Dogry etdi. Hiç zatdan gorkman çekinmän hakykatlary aýtdy weli Oraz ekstremist boldy. Näme üçin? Bärde gaty gyzykly sorag çykýa. Halk üçin göreşýän adam ekstremist bolup bilermi?
Sebäbi Oraza ekstremist diýenden özleriniň ekstremist planlarynyň bardygyny Oraz aýtdy. Şony jar etdi, şony paş etdi. Şoň üçin olar ogurlyk eden uýalmaz, üstüne gelen uýalar edip, öz ogurlygyny, öz jenaýatyny, dillüwüşigini, haram maksadyny Orazyň üstüne ýükjek boldular.
Bärde gaty dogry aýdýaň şu adam psihologiýada bir zat barda şu adam özüniň günäsini garşysyndaka ýükläp Şonuň şoň bilen köpçülige psihologik taýdan täsir edýär. Bu psihologiýada bar zat bu. Bu buň ýaly oýunlar ýaman kän edilýär. Biz biziň oppozisiýa seredip oturan wagtynda häzir edilýän oýunlaryň hemmesi hem şoňky ýaly zat. Ýagny özündäki bar zady garşy tarapyna ýüklemek. Soň ýene ýaňky Oraz ýaly Azat Türkmeniň meselesini aýdyp geçdim. Azat men Nämäň Myrat Razzakowyň kanalynda geçen ýyldaky wideolaryny seretdim weli şo ýerde Maksat Baýramowiç Saparmyradow Kipra baran wideosynda şu aşagyny çyzyp Azat Türkmen hakynda gürrüň edýär. Kömek ederis, zat ederis diýip. E, näme boldy? Azat Türkmen-de birden duşman boldy. Häzir şu Orsýetde Maksat Baýramiç birnäçe watandaşlara kömek etdik diýip şo zähmet migrantlaryny aňyrdan alyp çykyp wideo goýdy. Sag bolsun edýän işlerine ýöne Azat duşman däl ahyryn halk üçin. Azat hakykady, dogrulary özüniň içindäki pikirleri aýdany üçin näme ony duşman halka duşman edip görkezmegi hiç hili gerek ýok bu ýerde.

Göni göni çykyp şo ýazylyp beren tekst bilen tekst okan ýaly edip çykyş edýänleri görýän men gynansakda bu bärde bir deňeşdirme edip bereýin şu hereketler näme bir poýz elektriçka bilen deňeşdirip bereýin oň öňi de çekýä yzy da çekýä arada da wagonlar bar ýaňky aýdyşym ýaly şu öňe çekip gidip otyrda aradaky wagonlar şol aktiwistler olaryň gaçmaga çykmaga ýeri ýok Arkasynda-da gizli bir wagon itekläp gelýär şony. Onuň elinde-de kompromatlar bar bu aktiwistlere garşy. Sypdyrmaýarlar bulary. Soň bulara aýdylýar, Sen şuňa garşy, şuňa garşy reportaž taýýarlarsyň. Başga tema bolanda-da, men bir aktiwistimiz bar biziň, şo içinde şu tankyt edilmeli adamlaryň ady hökman bir birje ýerde degip geçäýmelisiň diýýär. Olam, Bolýar ýoldaş general diýip basyp otyrlar. Emma hemme zat Ýuwaş-ýuwaş halkyň gözüniň açylmagy bilen ýerine oturarmyka diýip pikir edýän, sebäbi bärde kän ýalňyşlyklar gidip otyr.
Indi Garajoglan türkmen özara pikir alşyň, söhbetdeşligiň jemleýji soragyna, jemleýji tapgyryna gelsek, ynha daşary ýurtlarda köp wagtyny internetde sarp edýän internetdäki aktiwistler ýaly internetde öz toparlaryny belli bir maksada görä hereket edýän toparlary gollaýanlar bada ondan seredýäň bolyn ýönekeý adaty halka elýeterli däl internet şoň üçin şu çerraçylyk edýän ýa halkyň ünsüni sowjak bolýan manupulýasiýa edýänler has hereketli köpüräk görünýär. Indi şu taýda demokratiýany getirip orta goýsak. Demokratiýa diýmek köp seslilik, köp pikirlilik, köpçülik, köpçülik diýmekdä. Köpçüligiň gollaýan sesi, pikiri diýmek. Onda häzir internetde wagtyny sarp edýänleriň köpüsi manipulýasiýalar bilen, ýalan propagandalar bilen, töhmetler bilen, bolar-bolgusyz zatlar bilen gyzyklanyp, şoňa üns berip, şony begenip, şony gollap şeýdýär. Indi daşary ýurtly ispitalistler bilen, hünärmenler bilen gürleşen wagtyň edil öz ýurtlaryndakylar ýalydyr öýdýä. Şo internetdäki herekete, internetdäki köpçüligiň hereketine seredip baha berýä. Onda häzir biz şu daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaň internetdäki köpçüliginiň galmagalynyň ýagdaýyna seredip baha berjek bolsak, Onda häzir manipulýasiýalar, ýalan propagandalar ýörgünli-dä, şeýlemi? Demokratiýa şu taýda onda köpçüligiň pikiri esas alynmaly diýse, onda internetde wagtynyň köpüsini geçirýän köpçülik manipulýasiýalara, ýalan propagandalara, diktatorlygy gönümel ýa-da aýlawly ýoldan gollamaly diýlen dillüwşüklere hyzmat edýän bolsa, onda şu ýerde demokratiýa bizi ýalňyşdyrmazmy, halky ýalňyşdyrmazmy? Garajaoglan Türkmen.
Şu ýerden Gebbelsiň sözleri bilen dowam etdireliň, onda e, ol maňa habar beriş serişdelerini beriň diýýä. Men islendik halkdan e, süri ýasap bereýin diýýä-de. Häzirki döwürde informasion tehnologiýanyň ösen döwründe e, Informasion uruş diýeliň ýagny agitasiýa propagandaň üsti bilen gidilýär bärde. Halkyň psihologiýasyna köpçüligiň psihologiýasyna sereden wagtyň analiz eden wagtyňda köpçülik ynanmak isleýän zadyny ýagny eşitmek isleýär ýagny näme diýen köpçülik gowulyga ymtylýar şo gowulygy wada beren adam köpçüligiň öňüne lider bolup çykýar Syýasat Elbetde, syýasat bolsa ýalanlaryň üstüne gurlandyr zaten. Syýasat ýalanlaryň üstüne gurlan, ýalançylyk bir sungatdyr diýýär syýasat üçin diýýär-de. Demokratiýa diýip propaganda edýärler. Demokratiýa, demokratiýa, demokratiýa, demokratiýa. Bu million gezek demokratiýa diýip gygyranyň bilen soň häkimiýet başyna gelende demokratiýanyň guruljagynyň alamaty däl. Jemgyýete demokratiýa getirmek üçin köp etaplardan geçmek gerek-de. Jemgyýeti taýynlamak gerek demokratiýa üçin. Munuň üçin, munuň tersine biziň halkymyzy otuz ýyldan bäri eýýäm demokratiýa beýlede dursun, bir gulçulyga öwürdiler-de, halky gula öwürdiler ýagny. Terror bilen, gorky bilen, basyş bilen. Häzirki şu daşardan aýdylýan demokratlaryň men getirip Türkmenistana düňk getirip o täze Türkmenistan gurujylaryň döwlet gurup daşardan içerik getirip goýuşýan gaty ýalňyş bu pikirler. Demokratiýany gurmak aňsat zat däl ýaňky ol halkyň aňyny özara gatnaşyklarda, medeni gatnaşyklarda halkyň aňynyň bir jemgyýetiň ösmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan geçilýän etaplara bagly bu. Bu daşyna, töweregine adam toplamak üçin ýa Ýutubda seredýän abunaçylary toplamak üçin oň ýaly Men gaharym gelýär-de, şu seredip oturýan Demokratiýa biz getireris, demokratik döwlet gurarys, demokratiýa ýene näme ederis. Ýalan gürrüň bular. Men ynanmaýan bu munuň ýaly gürrüňlere sebäbi. Bu aýdylýan gürrüňler başga, edilýän oýunlar başga. Şony halkyň göz ýetirip, akyl bilen seljermeli wagty geldimikä diýýän. Eýýäm bir ýyldan bäri bu hereketler dowam edip otyrlar. Bu demokratlaryň täze döwlet gurýanlaryň nähili-nähili oýunlara özleri çolaşyp duranlygynam görüp otyr halk. Sesini çykaryp bilmeýän şo soraglaryny aşakdan ýokaryk soraglaryny ýetirip bilmeýän adamlaryň başky gidip başka çatlarda zoom gepleşiklerde gürrüňdeşliklerde şikaýatlaryny diňledim men şaýadym. Muň demokratiýa bumy? Ýurduň daşynda demokratiýa gurulmaýan bolsa, eýýäm diktatura hereketleriň arasynda gurlan bolsa, siz ýurduň içine girip, nähili demokratiýa berjek? Ýurduň içi eýýäm näçe ýyldan bäri bir türmä öwrüldi. O taýdaky halk aýaklanar diýýärler, şoňa umyt baglaýarlar. Emma ýurduň içindäki halk hiç haçan aýaklanmaýar. O taýda basyş bilen, gorky bilen, terror bilen saklanýan halk aýaga galmaz.

Senem agaç ekip etdiňä internetde näme diýerler bir ady baraý bunuň. Challenge, challenge, challenge. Täze täze tehnologiýalar da oýlap tapýarlar. Challenge soň häzir ýene bir zatlar 25-ne çelli ýollar açylsyn, ýene näme, ýene näme. E, ýollar açylany bilen Adamlaryň pasportlary uzaldylan bilen demokratiýa gelermi Türkmenistana? Ýa ýurt daşynda pasport berip başlar gelermi? Gelmez. Bärde o Täze Türkmenistan gur Ýok, mesele oň bilen çözülmeýär ýa-da o Täze Türkmenistan gurujylaryň on sany punktdan Düňk getirip halkyň öňüne aňryk häkimiýete diýip edýän talaplaryny ana biziň bu talaplarymyzy ýerine ýetirme diýip halka görkezýän o on sany punkt bilen halkyň hiç haçan meseleleri çözülmeýär demokratiýa gelmeýär Türkmenistana. Eger olar şo taýyk barybam şu on meseläni çözüp demokratiýany men getirdim ana gurdum diýen bolsa men ynanmaýan oň ýaly gürrüňlere. Bu ýalňyş hereket bular. Onuň üçin agitasiýa propagandany Hawa, agitasiýa propaganda halky ýalan gürrüňler bilen güýmäp saklamaga hiç hili gerek ýokmyka diýip pikir edýän. Men gaty gynanýan şu zatlara. Soňam ýurduň içini bil ýurduň içini bilmän, ýurduň içindäki hereketi bilmän durup, Ýewropadaky adamlar, ana, Konstitusiýa baryp hakyňyzy talap ediň, suda arza ýazyň, häkimlige arz ediň. Kimiň ýekeje adamyň şo ýerde baryp bir arza beren ýeri, ol adam ilki bilen-ä gorkudan ýaňa baryp hiç ýerik arza bermez, şikaýat etmez. Ikinjidenem şo arzalara şu wagta çenli seredilenok, ýene-de seredilmez. Ýalan gürrüň bular hemmesi. Ýurduň içindäki ýagdaýy bilmän durup, o Ýewropaň demokratiýasy, Amerikaň demokratiýasy bilen ýören adamlaryň bu ýalňyş pikiri bu. Şo zatlary reklama edýärler, adamlar çykyp baryp şoň ýaly şikaýat edermikä, eder diýip şoňa çagyrýarlar, itekleýärler adamlary, adamlar çykanok, çykmazam oň ýaly zada. Sebäbi adamlar gorkýalar. Türkmenistanyň içinde sesini çykaran adam şoň ýaly arza ýazan adam näçe wagt gitjegi nirde oturjagy näme boljagy belli däl oň arza ýazyp yzyndanam şu zatlary eýýäm halkyňam Şu daşarda köp millet daşarda kän wagt geçirenden soň bilmeýärler-de şu zatlar. Emma halkyň öňüne çykyp şony agitasiýa edýän adamlaryň edýän bu agitasiýalary ýalňyş. Bu zatlara hakykat gözi bilen bakmak gerekde, o halky oda atmaga-da gerek ýok. Şo näme diýdi arada sadakalara prezidentiň kakasynyň märekelerine sadakalara pul toplaýar diýip, puly ýok diýip, ýene näme diýip, bu e, zatlara ine seredip gören wagtynda sistemaň günäsi bu. Gurlan şu taýda sistemaň günäsi. Ýagny iň aşakdan başlap ýokara çenli ýaranmak üçin, ýallakylanmak üçin ýagny. Gowy görünmek üçin edilýän çäreler bular, halkdan hiç kim hiç wagt sen pul ber diýip nämet soramaýa, aýdylýa, başlyklar toplaýa aýdylýa sadaka edilýä, sadaka soň her kim beriberýäler. Bu sistemaň ýalňyşy bärde. Şo şoň ýaly zatlar çäreler gurnalan wagtynda-da soň ýokardan ýokardan e, pullar toplanylýar, o ýerde paýlaşyk elbetde bolýar. Bu ýagny bu hereketleri ha

erkinligiň, eşretli geljegiň wagt ýitirmezligi, sähetli günüň yza çekilmezligi, şu zatlar, ýöne bular gynansagam häzir şol sähetli güni yza çekip gidip otyrlar. Gynansakda halkyň guramaçylykly ýagdaýda hakyky oppozisiýany döretmegine, hakyky göreş guramaçylygyny döretmegine päsgel berip, üns sowup, Şony şony manipulýasiýa edip şeýdip gidip otyrlar. Ýöne beýik akyllar Magtymgulyny döreden şu türkmen halkynyň türkmen müň şu kynçylyklaňam hötdesinden geljegine men ynanýan. Ýagşy niýet bilen ýagşy arzuwlar bilen

Öz pikirleriňi, garaýyşlaryňy, tejribeleriňi halk köpçüligine ýetireniň üçin köp sag bol! Elbetde o günleriň geljegine men gaty ynanmak isleýärin, sebäbi halkyňam dogry ýola düşmäne wagty geldi. Indiki gepleşiklerde nesip bolsa şu halky nämeler gyzyklandyrýar, halkyň kellesinde näme bar şu zatlaram bir öz pikirlerimizi aramyzda alyşsak. Gowy bolarmyka diýän. Gepleşige çagyranyň üçin köp sag bol, sag bolsun aýdýan. Işlerde üstünlik. Türkmeniň dogry ýolda ilerlemeginde edýän işleriňde Allah ýaryň bolsun. Sag boluň watandaşlar.